Үтүө күнүнэн киирбит участниктарбытыгар кыратык кэтэһиэххэйин дии. Аҕайах баай киһи буолах.

Үтүө күнүнэн, Альбина Николаевна. Өссө кыратык кэтэһиэххин дии.

Чэ, хаалыаххайын дуо? Киирэллэр ньанта. Бардыбыт. Аха. Чэ, үтүө күнүнэн барыгытыгар. Оннуттан бу аҕам саастаахтар декадаларынан барыгытын киитик истинник эҕэрдэлиибит. Оннуттан бу бүгүҥҥү туохпутун маастар-кылааспытын хаалыаххайын. Түөрт ыйын эрэ мүнүүтэлээхпит. Түөрт да мүнүүтэбит иһигэр үппиэйдиэхпитин наада. Көрөн уонна ырытан. Сөп. Уонна бастатан туран бу билигин хаҕалыахпыт иннинэ кэпсиир бириэмэбэр организатор баһаалыста микрофоннаргытын араартылыаҕа, мээбээтигэр мэһэдиспэт гына. Онтон бопуруос

Чэ, бу туохпутун оттон тиэмабыт бүгүҥҥү тиэмабытты бачча хааччахтаныы кэмигэр дьиэттэн хайдах олорон төлөбүрдэри төлүөххэ сөбүй диэн Сбербанк онлайн приложениенан сөп. Барыгытыгар тон ол приложение бар ини. Ол приложениенан хайдах уоту, гааһы, хайдах төлүүрү көрүөхпүт. Билигин ити не экраҥҥа былаана маннык видео таххыаҕа эһэ. Ол видеоға көстүөҕэ маннык хайдах төлөнөрө тугу-тугу баттаналлара. Хэп бастыгы туохпутун гааһы көрүөххэйин ити организатор Колбаров хаалта туоҕу демонстрацияны Демонстрация экрана диэн тахха билиги. Эти кэллэ. Сбербан онлайнбытыгар киирэбит. Киирэммит баттаатыбыт эти платежи диэн аллараа баарти. Итини баттаатыбыт. Ачати киирдэ энне аллара түһэбит ити оплатить диэн колонка кэлэрди. Онно киирэбит. Ону ити дом диэни талабыт. Һэ? Дом диэн кэллэ. Онтон газ диэни талабыт. Ити газ диэн колонка баар, ини баттыыбыт. Һэ, баттаатыбыт. Онтон киирдэ ити туохха Саха Транснефтегаз диэни көрдүүбүт. Аллараа түһэбит. Көрдүүбүт, көрдүүбүт. Ити атын атын компаниялар инньэ бэйэбит туохпутун булабыт Саха Транснефтегаз диэни. Ити кэллэ. Итини баттыыбыт. Аһаа инньэ киирдэ. Инньэ ити туспа газоснабжение диэн баар хэп сахатранс газоснабжение итини баттыыбыт онтон ти атын услугалары ти прочие техобслуживание диэн баар инне баттаабаппыт ити гааһы төлүүр буллахпына газоснабжение диэн баттыыбыт сеп инне киирдэ

Оттут уон аҕыс диэн баттаатыбыт уонна ити аллараа продолжить диэн баар дии зеленый кнопка итини баттыыбыт ини баттаатыбыт уонна ити карточкабытын ити бэйэтэ хайыыр талар ити ити карточкаттан барар диэн иһэ ити киирдэ лицевой счетпут турулла сылдьар ити период баар ити периодпутун хоруйабыт бу ыйдааҕыбытын холобура уон түрбэ биир диэн хоруйабыт сөп ханнык ыйга төлүүрбүтүн холобура хоруйабыт чыыһылатын иин хоруйбаппыт мээнэ ыйын эрэ хоруйабыт сөп уон түрбэ биир диэн ону тибээтэ лицевой счетун хоруйдахпытына ити тугун таһаарар нэһилиэгин ленина оҕуһан бес ити аадырыскын эмиэ таһаарар Онно эрдэ төлүү сылдьыбыт буоллаххына дии детээҥи предыдущие показания диэнин эмиэ таһаарар. Онно ити текущий бытын хоруйабы билиҥҥибитин тэп холобура. Онто эрдэ төлүүлүк төлүү сылдьыбатах буоллаххытына холобура туоххутун текущийгытын эмиэ бэйэҕит набираайтыгыт инник. Онно предыдущийгытын эмиэ инник набираайтыгыт холобура. Онтон чис сууммабытын хоруйабыт бэйэбит. Сууммабытын хоруйдубут. Онно продолжить диэн таалыста эмиэ. Ини про- Звук иһиллибэт да, мин куолаһым иһиллибэт да. Или хайдах ту? Картык тохтодун ara организатор TV диэн тохтотара. Видео звук иһиллибэт диэбиттэр да. Мин хаҥам иһиллибэт да. Иһиллэр гынан баран кып-кыратык олох кулгаахпын тирээн олоруум. Оо да. Олох чугастан хаҥарабын да чоҕуна. Иһиллэр да маннык. Истэ атаатахпыт нештер боллахпыт. Һэрчэ иччоҕо дальше бардыбыт. Ити ханна тохтоотугутуй Бардыбыт. интэн аха интэн дальше холбоон эрэ организатор видеоны Һэп ити суумабытын хоруйдубут. Төлүүр суумабытын эти

Боот ини баттаатыбыт, таҕыста бычыакпыт, эмиэ көрдүбүт, бэрэбиэркэлээтибит, успешно выполнен диэн. Ини аакпыт эмиэ ити таххар, ким төлөөбүтэ. Онно сохранить чек диэн ити зеленый колонканы эмиэ баттыыбыт. Баттаатыбыт, ону ити сохранить диэн аллараа таһаарар дии, итини баттыыбыт, оччоҕуна галереябытыгар сохраняйданан хаалар картинка курдук. Хэп? Онуттан холобура кэнники төлөөбөтөххүт ин диэн байсер кэмнэригэр холобура ити чеккытын көрдөрүөххүтүн сөп. Хэп

Уоту хайдах төлүүргэр? Кыра организатор холбуугун да эти вот видеотыт, демонстрациятыт. Эмиэ Сбербан онлайн киирэбит. платежи диэни баттыыбыт мааҕаҥҥы курдук платежи диэн кэллэ аллараа оплатить диэни баттыыбыт этин колонкаҕа түһэбит ити мааҕаҥҥы курдук аха кэллэ итими дом диэни талабыт аха дом диэни баттаатыбыт ханнык диэни баттык дом диэн да Дом диэн, дом диэн колонка баар аһа. Раздел А. баар. Ол ону баттыыбыт. Так, онтон бу доммутугар киирдибит. Онно туспа бу электроэнергия диэн бар ди. Электроэнергия диэн эмиэ таллыбыт.

Хайбыт хайыырый? Харар да? Э, Якутсэнерго диэҥҥэ киирдибит. Оны ити киирдэхпитинэ энэр Тохтары түргө маайтык барда организатор аха лицевой счет диэн эмиэ кигэллэ иннэ лицевой счеппутун хоруйабыт Алара хүрбөтүт тыһынча уон үс ноль аҕыһон алта диэн лицевой счеппутун хоруйдубут онно продолжить диэн эмиэ баттаатыбыт ити зеленая колонканы сөп киирдэ бу лицевой счеппут хоруллан таҕыста аадырыспыт таҕыста Билиҥҥи периодпутун талабыт, ханнык ыйдааҕыбытын төлүүрбүтүн, холобура, өктөөп десять двадцать один диэн хоруйабыт. десять двадцать один диэн хоруйдубут. ити аадырыспыт холобура таҕыста предыдущие показания эмиэ таҕыста онтон текущие показаниябытын суруйабыт текущие показания суруйдубут

Ити тиимэйэ сибээстэн тутулуктаах, ол иһин харара буолуо. Суумабытын хоруйдубут, холуора тоҕус мэһэ аҕалта уон алта. Ээ, тохтоо, бу миэхэ харан турара ыппыта. Дэ кэллэ аһа. Суумабытын хоруйабыт инньэ. Олох суох суох көстүбүт.

Тааһырыйдыбыт ити суммабытын, онно аллараа эмиэ продолжит диэни баттыыбыт Уһу. Баттанна. Блин, көрөбүт, бэрэбиэркэлиибит, лицевой счеппутун

Онно эбии туоҕун ылар дьити биир бырыһыанын ылар. Биэс сопковайын оччоҕуна төлөбүрүн бес бес мэһэ хүр балта болар. Аха. Әпте. Аха, ити ме тоқут тағасса платеж выполнен ден, ини ме сахарнит чек тені баттыбыт, чек кытын сахарняйды хатын бағарыр бұлақатына. сохраничек уонна аллараа эмиэ сохранить диэтэххинэ галереяҕар эмиэ киирэр ол чыыгын картинка курдук ити баттаатыбыт сохранить чек ити аллараа эмиэ сохранить өссө биллэ аха чек сохранен в галерее диэн таһаарар ити уоппутугар инник Боппуруос баар дуо? Өйдөнө да барда. Аха, өйдөөтүм. Көрбөтө да. Вопрос суох планы дальше бардыбыта. Билигин былаана бу биһиги ити Сбербанк онлайнынан хайдах төлүөххэһэбин көрдөрдүбүтти онтон сорох дьоҥҥо эбэтэр Сбербанк онлайн хоһ буллаҕына сорохтор сайт сайтарынан киирэн төлүүллэр хэп онон эмиэ төлүөххүтүн хэп холобура эти энергосбыт туһунан бэйэтэ сайтаах онно саха транснефтегаз эмиэ туһунан сайтаахтар ол сайтарынан эмиэ төлүөххүтүн сөп онно киирэргитигэр холобура ол сайтарын ссылкатын булаҕыт булан киирэн баттыыгыт оччоҕуна маннык регистрироваться диэнтэххэ ол регистрациялааҕа толонно ааккытын холгутун суруйаҕыт электроннай почтаҕытын суруйаҕыт уонна лицевой счеккутун эмиэ суруйаҕыт хэп ол онон төлүөххүтүн хэп онно Инэн тан били ноутбуктаах игин чэ планшеттаах ин дьоннор төлүөхтэрин сөбө буолуо, оттон эмэ телефонтан олорорго бу Сбербаан онлайн туох оҕус, чэпчэки оҕус сөп. Оннук төлүөххүтүн сөп. Онно та бу биһиги бэйэбит били үлэбитин эмиэ билигин сайтынан көрөллөр, сайтпытынан эрэ көрөллөр. Олор эти Инстаграм страницабытынан көрбөттөр кинилэр сөп. ити саайтпытынан эрэ көрөллөр ол иһин бу сайтпытыгар эмиэ хайдах киирэри көрдөрүөхпүт билигин баһаалыста организатор видеоны холбуугун Кимнээх сайтарай? Бу биһиги кулууп үлэһиттэрэ это кулууп туоҕа бу бэйэтин сайта. Холоро ити Инстаграм страницалаахпыт ки. Ол страницанан киириэххитин киириэххитин һэ. Биһиэнэ бу Түһүлгэ бээтин диэн аhaa. Түһүлгэ бээтин страница. Э сайта. Холорити Инстаграм страницабытыгар нан киириэххитин хөп. Ой түһүлгэ диэни хоруйаҕыт ити поиска. Оны үрдәққытына те аллара страницанытыгар түһүлгэ точка культура он ру диэн бар адрес ссылка бар. Ол ссылканы баттыган баттыгыт оччоҕуна сайтка киирэн кэлэҕит биһи сайтпытыгар һэп он онно көрүөххүтүн һэп туох баар буолбут мероприятиелары ханнык буоларын основной туох мероприятиеларбытын бартын итинне таһаарабыт сеп инен эрэ көрөллөр биһилэбитин улиһин итинне таққар инстаграммытыгар мээнэ афиша игин эрэ таххар инне улахан туохтаатын мероприятие таххыбат основной бу бу барыта сайтпытыгар таххар ити а маҕаһээҥҥини онно көрүөхпүтүн синдэ маҕаһээҥҥини онно көрүөхпүтүн синдэ ди аха аха онно сайтка барта таххар сайтка киирэн ити ссылканнан киирэн көрүөхпүтүн хөп концерт онно

Ой түһүлгэ концерт диэн. Платный мероприятиеларбытын ол онно таһаарааччыбыт. Онтон чи сайтпытыгар, блин, туох бесплатный мероприятиелар көстөллөр. Хэп онна дальше ти видеотын Платный сайт отдельно бар. платный туохтаахпыт инстаграм страницалаахпыт ой түһүлгэ концерт аhaa инстаграм страница ити основной страницабытыгар баар ссылката баар аадырыһа баар ой түһүлгэ концерт диэн ол онно ол онно ыытааччыбыт туохпутун платнай мероприятиеларбыт онтон ити сайтка буллаҕына били бесплатнай мероприятиелар оннуттан туох ханнык мероприятие хаһан буолара инньэ инньэ таххар сайтка Хэп онно ти эссе биир хас мероприятие аайы төлөөн иһэҕин да иилэхэйдэҕэй Тугу платный мероприятиелары даҕата? А, платная. Холобура, биди төлөөтүм, киирэн көрдүм, онтон аныыска көрөөр гынахпын эмиэ төлөммүн да. Аха, атта били туох курдук. Концерт, концертке кэлэбит курта ол оннук курдук аха. Оннук курдук гынааччыбыт. А, сылсына төлөөн иһэҕин. Биир концерт Аха, биир концерт көрөөрү, аты көрөр буоллахына киирэҕин, кэлээн киирэҕин, онтон аныскытыгар барыларын төттөрү таһаартылыыбыт, оннуттан хос киллэртиибит ол страницаҕа. Олора атын мероприятие буолар буллаҕына. Онтон чи сайтка через google эмиэ хайдах киирэри көрдөрүөхпүт иньэ организатор холбугун да ол видеоны ити гуглга холобура эмиэ Түһүлгэ эти ссылкатын ырдаххытына түһүлгэ точка культура он төрт точка ру диэн холобура набирайдыгыт оны набирайдаатаххытына холобура киирэн кэлэҕит холобура сайтка сөп инстаграмынан если киирбэт буоллаххытына манан киириэххитин сөп бу холобура буолбут мероприятиелар буолар мероприятиелар афишалара барыта итинне сылдьар итинне баар хэп онно уонча мүнөтө хаалла дии уонна ити туохпутугар Сбербанк онлайҥҥа холобура телефоҥҥа били харчы угааһына эмиэ ити платежи диэнинэн эмиэ иннэ же төлүөххүтүн сөп холобура ити платежи диэн эмиэ баттыыгыт аны баттаатаххытына маннык туспа колонка кэлэр дии мобильная связь диэн ону баттыыгыт холобура киирдигит

Ростелеком төлүөххүтүн сөп, домашний телефон төлүөххүтүн сөп. Өссө, кстати, налог налог эмиэ төлүөххүтүн сөп Сбербанк онлайнынан. Эмиэ налоги диэни баттыыгыт, онно ханныгын талаҕыт, туоххутун эмиэ суруйаҕыт, короче. Сөп. Онно хас мүйтэ хааллыный? Аһа, ончуга мүйтэ хаалбыт эбит дии. Вопрос бар доо кимиэхэ эмитэ. Ити мин хойутаан холбообутум ол иһин лесовой счет депардити якусеньеддану бэйэм лесовой счеккун туруйабын да ити Аһа, ити книжкаҕытыгар баар дии били, хурулла сылдьар ити книжкаҕа.

ханнык периодка былаах олоҕура ханнык ыйы төлүүргүтүн суруйаҕыт олоро бу октябрь ол ата десять двадцать один диэн баттыыгыт һэ Вот эти предыдущий, предыдущий показатель диэн мин хуруйабын бэйэтин тахсан кэлэрдо. Аха, эһиги эрдэ төлүү жадах буллахытына, бастан бэйэҕэ туруйаҕыт предыдущийгытын

Сөп, ага, хорошо. Сөп Махтал, ага. Өйдөннө. Ага. Хаартыскаҕа түһэриэхпит билин отчуокка хэп видеоҕатын бары холбаан дии маннык барыгытын маннык таһааран бараммыт хаартыскаҕа түһэриэхтэрэ организатор билин түһэриэ видеоҕа холбонуон бары Отчет имея отчет Канада. Вопрос суохтаанна бүттэ да. Видеоға холбонуохтарын холбонуохтары дылы секимеха вопростағы барыта өйдөннө доо. А өйдөнөр аха. Дорооболоро, мин этэрдээхпин сөп. Ити Сбербанк онлайнга буллаана өссө шаблон диэн сохраняйдыахха сөп. Сөп? Ол онно сохраняйданнаҕына, очоҕуна хас сыры аайы лицевой счеткутун хаҥаттан толоро олорбоккут, шаблон диэн төлөөх бараҥыт сохранить как шаблон диэтэхитинэ оча гааскыт уоткут ростелекомҥут барыта сохраняется гынан хаалар аныгыскыга була төлүүр буллахытына шаблонгутун баттыгыт онно тахан кэлэр газ киэнэ уот киэнэ ростелеком барыта тахан кэлэр онон эһиги туоххутун эрэ периодкутун эрэ манны киллэрэн биэрэҕит туруоран биэрэҕит даатаҕытын уонна показательгытын арахорием биэрэҕит уотка уонна гааска э? онтон ростелекомҥа сууммаҕытын арахорием биэрэҕит оччоҕуна автоматически ол же эрдэ толорбут реквизиттарынан баран хаалар оннук төлүүргэ эмиэ чэпчэки Сбербан онлайнгытыгар оччоҕуна маннык үөһэ ярлычок курдук маннык тахан кэлэрбээтэ сыдьар буолаллар маннык элбэх пая шаблоннаах буолаххатта холора мегафон холоро телефоҥҥутун төлүүрүүм улахана маннык мегафон ярлыыга значога манна кыддьар холора онно аразы платежи индиэҥи киирбэккит аразу онлайнгытыгар киирдэххитинэ оннук значога маннык үөһээ сылдьар буолар эти ол шаблон диэн эһэ ону онно аразы баттаатыгыр оччоҕуна аразу эти бүтэһик туохтара таххан кэлэллэр

чэпчэки буолар дылаадьы. Оннуттан хороктор били хайааччылар автоплатеж диэни туруорааччылар. Оннук били уот гааһы холора ыйга хас эрэ сууматын туруоран кээһэллэ. Онон он эрэ маннык. Оччоҕуна ый аайы ол автоплатежтара бара турар бэйэтэ төлүү турар хололора. Бес мөһөөх там тынча диэни баттыллар, оннан муктарын били

Били бэйэтэ автоматически ылан иһэр, ону пока умнан кээһиэхпитин сөп. Автоматически ылан иһэр була билиэбитигэр. Оча просрочка эгин интернетка барбат. Сөп. Уонна улаастабаннык ыйытыылаахпын эһигиттэн бу маннык зумун зум нөҥүө бу маннык кэпсэтиилэр төһө наадаларый уонна өссө тугу Биһиги кэпсиэхпитин сөбүй эһиэхэ. Холобура туох интэриэһинэй этон тугу өссө билиэххитин баҕараҕытый диэн ыйытыылаахпын. Ити мастер-класстар буолуохтарын сөп тур. Ону, ону маны оҥорорго. Или иис үлэтигэр А, поделка диye. Или именно истен бисер ду эбетер кыбытык игинда. Оннук курдук аха. Аха. Иниме хайыкпыт. Оннук мастер класстар буолуохтарын сөп аха. Бу Zoom нөҥүөһэп, аны эһиги холобура ити этиигитин биһи ылынабыт уонна оттон ити өттүтүгэр үлэлэһэммит эмиэ мастер-класстары оччоҕуна тэрийиэхпит Zoom нөҥүө. Ээ, сөп этэ, махтал. Уонна өссө ким туох ыйытыылааҕый? Вопрос суох баалаахта. Бүтүн билээри гынныбыччы бу төлөһүн наадалаах баҕайылық. Почтаҕа баттар Покровскайга сыр аайы барыахха наада. Ый аайы төлүүр куот газ. Һэп, оттон туһалаах информацияны биэрдибит ини диэниттэн бука эрэнэбит, оттонна вопрос суох буллаҕына хаартыскаҕа түһэрдин да организатор видеоларын видеоҕытын холбоотугут доо бары Якобынан олорорум. Өрөҥ бэрт. Организатор түһэр дии хаартыскаҕа. Түһэрдин дуу үбэтэр ыры. Тонна аныскыга миэттон инник мастер-класс отчоҕуна кыбытыкка дуу, иискэ дуу эмиэ оҥорон хайыахпыт дии оҥорон көрүөхпүт. Тэһэ киһи киирэр оттон аа түһэрбит эбит суох организатор. хаартыскаҕа түһэрбит аһа Дьэ онно атта киирбиккитигэр барыгытыгар махтал оннуттан аныскыга эмиэ көрсүөхпүт ханнык эмит отто мастер класска эти кыбытык дуу бисер дуу өссө эбэтэр ким ханныкка баҕалааҕый корзина толкуй корзина баҕаны плетенка корзинка да аха